Yɛntumi nyɛ ho hwee. Onua dɔfo a wohwɛ me anaa wotie me ɛnɛ nso, yɛda Awurade ase sɛ wɔde yɛn nkwa akyɛ yɛn na yɛn kra ɛda so te aseɛ. Abere nyinaa meka sɛ sɛ yɛnya ɔpɔtwidi te sɛ yɛn na ɛwɔ sɛ yɛde aseda ne ayɛyie ma yɛn Nyankopɔn no. Na sɛ ɛyɛ N'adom ne N'ahummɔborɔ, ɛno nti na ama me ne wo mmienu yɛda so te aseɛ. Na sɛ nnora no, yɛn ani bebree na ɛdaeɛ, nanso enne, wɔnnka yɛn ho. Enti me ne wo mmienu deɛ, yɛnya saa akwanya wei a, na ɛyɛ nea Awurade ayɛ no. Ɛboro yɛn adwene ne yɛn nteaseɛ so, enti yɛka sɛ, Aseda nka Ne din daa daa. Na ɛnnɛ nso, masan aba wo nkyɛn bio. Abere nyinaa sɛdeɛ meka no no, channel yi ɛnyɛ yɛ pɛ na yɛde abue, ɛyɛ Awurade abasa na wama so saa no, ɛno nti abere nyinaa meka sɛ deɛ Awurade bɛka, deɛ ɔbɛyɛ no, ɛno na wɔbue m'ani a, wɔka bebree, wɔyi bebree, nanso deɛ ɔbɛkyerɛ me sɛ me ba kɔyɛ ho video no, ɛno na mede bɛto so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo a wo follow video, channel yi no, wo nso wobɛnya bi na wahwɛ na ɛbɛboa yɛn Kristosom ama no akɔ akwantu, atumi akɔ anim. Ɛno nti na ama yɛbue saa channel yi. Na awiei anaasɛ anɔpa yi baabi biara wɔ mesrɛ wo sɛ sɛ wonya nsubscribe yɛ a na woayɛ m'adom saa na woasubscribe ama me sɛdeɛ ɛyɛ a berɛ nyinaa no yɛde adeɛ bi to hɔ a wo nso wobɛtumi ayɛ wo nso wobɛtumi aba abɛnya bi ahyɛ na aboa wo saa na sɛdeɛ meka no no mpɛn pii no yɛhu sɛ sesei no ɛnkyɛ na yesu ba Me no mmiɛ no menim sɛ ɛnkyɛ nneɛma nyinaa di adanseɛ sɛ deɛ a wɔbɔɔ ne wiase no ɔbɛba bio. Nneɛma nyinaa di adanseɛ, deɛ yɛhu nyina di adanseɛ sɛ owura no ɔbɛsan aba bio. Na ɛno na nnora anaasɛ me ne nkɔmmɔ bebree sɛdeɛ meka no bebree na yɛteɛ, bebree nso na yɛhu deɛ deɛ ɔbɛsoma me sɛ memmɛka no Ɛno na mede bɛto hɔ, na wo a wohwɛ me, wo nso woanya bi atie. Na nea Awurade reka ne sɛ, Wohia nkurɔfoɔ de wɔn ayɛ n'adwuma awieeɛ mmerɛ mu. Awurade se wɔhwehwɛ nkurɔfoɔ de wɔn ayɛ n'adwuma awieeɛ mmerɛ mu. Yɛhu sɛ sesei no, ewiase no rekɔ n'awieeɛ. Ɛno nti ɔbɔnefoɔ nso, n'ani abere a ɔno nso wɔretwe ne dɔm. Ɔbɔnefoɔ nso abɔ awura nkurɔfoɔ mu a ɔno nso de wɔn reyɛ n'adwuma Saa na yɛn Agyenkwa Yesu Kristo nso, ɔhia nkurɔfoɔ a ɛno nso wɔde wɔn reyɛ N'adwuma. Ɛno nti, ɛberɛ a Awurade ka kyerɛ me sɛ, Me ba, mehia nkurɔfoɔ, mehia nkurɔfoɔ a mede wɔn bɛyɛ adwuma awieɛ mmerɛ mu. Our, mo, mo generation wei, me ne onua no yɛ generation yei a yɛwɔ mu yi, Awurade sɛ ɔhia nkurɔfoɔ a wɔde wɔn bɛyɛ N'adwuma. Ɛno nti, wɔkaa saa asɛm no, metenaa ase dii na medwene huu sɛ, Ah! Adwuma yi a ɛhu sɛ asɔfo mpanimfoɔ bi reyɛ paa. Ɔfrɛ, yɛhu sɛ Awurade refrɛ nkurɔfoɔ paa. Yɛhu sɛ nkurɔfoɔ repirikyi paa. Yɛhu fa nkurɔfoɔ reka Nyame asɛm paa. Nanso still Awurade sɛ wɔhia nkurɔfoɔ a wɔde wɔn bɛyɛ n'adwuma. Me, wo a wohyɛ me anasɛ wotie me, mpɛ nyinaa meka sɛ, nea ɛhia ne sɛ yɛa, yɛa, akristofoɔ, yɛbɛtumi agye Nyame adi o. Deɛ ɛhia ne sɛ Kristofoɔ yɛbɛtu yɛn ho asi hɔ yie o. Deɛ ɛhia ne sɛ Kristofoɔ yɛbɛbue yɛn mu ama Awurade na yɛbɛgyae yɛn akoma mu. Awurade de obi biara bɛyɛ n'adwuma. Awurade bɛtumi afa obiara de no ayɛ n'adwuma. Na anka yɛn mpo yɛne hwan? Na anka hwan paa ne me a mete ha sɛ me Awurade so ɔde me reyɛ n'adwuma? Nanso akoma no nti, nanso adwene no a yɛbie mu no nti. Me nua, Awurade so wɔ hia nkurɔfoɔ. Awieeɛ mmerɛ mu. Wɔse wɔhia me ne wo mmienu. Ɛno nti wɔkaa sɛ wɔhia nkurɔfoɔ. Me nua, metena ase, medwene huu sɛ, yɛhu sɛ asɔfo no ebinom reyɛ adwuma no. Nanso sɛdeɛ Awurade nso wɔhia bi deɛ a, that means sɛ nneɛma bi wɔ baabi a ɛnhyɛ da ntwa yie. Nneɛma bi hyehyɛ baabi a ɛnhyɛ da nkɔ yie. Awieeɛ mmerɛ mu nneɛma nkɔ so, awieeɛ nneɛm ɛwɔ awieeɛ mmerɛ mu ho. Nneɛma ɛkɔ so ankasa. Nti Awurade sɛ wɔhia vessels. Ɔsɛ wɔhia vessels a wɔbɛtu wɔn ho asi hɔ. Wɔbɛsuro bɔne. Wɔbɛsuro bɔne. Wɔbɛbie ne mu. Wɔbɛpo wiase. Wɔbɛpo fame. Wɔbɛpo nneɛma a ɛbɛma ɔno ɔde pride Pride, ahomasoɔ, dwaeɛ, wohu sɛ wɔaduru baabi, wohu sɛ afei deɛ nipa ahu no, wohu sɛ afei deɛ sika no reba, wohu sɛ afei deɛ wode wɔpɛ wɔtumi tɔ no na akɔyɛ sɛ manya deɛ mepa awie nti ma memfan ne mmia my own way ɛno nti awurade sɛ wɔhia nkurɔfoɔ me nua Ɛberɛ nyinaa mekasa bue wo mu. Obi bia nni hɔ a biribi nni ne mu o. Obia wɔ adeɛ wɔ ne mu. Woyɛ nipa nko ara deɛ awurade de waba asase so nko ara deɛ me nua biribi wɔ wo mu. Na sɛ adeɛ ɛwɔ wo mu no sɛ ɛbɛtumi ada adi a agye sɛ wo nipadua no wo ade no wɔ wo mu no wo na wobɛtumi ama wo ho kwan na ade no atumi ayɛ wo mu adwuma. Sɛ sɛ adom kura Nyame de ma wo na sɛ woanwusu na sɛ woanyɛ wo woantoto wɔ nneɛma yi adom no ntumi nyɛ adwuma wɔ mu. Awurade sɛ wɔhia nkurɔfoɔ. Awurade sɛ wɔhia nkurɔfoɔ de wɔn ayɛ n'adwuma generation wei. Awurade sɛ wɔpɛ nkurɔfoɔ de no ayɛ wɔ n'ano n'adwuma awieɛ mmerɛ mu. Sane sɛ ɔbɔnefoɔ no de nkurɔfoɔ ɛyɛ n'adwuma. Ɔbɔnefoɔ no afa nkurɔfoɔ mu. Ɔbɔnefoɔ no awusu nkurɔfoɔ. Na yɛnim sɛ yɛn Nyankopɔn nso, wɔntumi mfiri ɔsoro mu soro mmɛtena asase yi so nyɛ n'adwuma. Ɛno nti wɔpɛ nkurɔfoɔ bi mu afa. Na wɔatumi ayɛ deɛ ɔno ɔpɛ sɛ wɔyɛ. Ɔsɛ wontumi mma asase so. Mɛtena asase so. Mɛyɛ m'adwuma. Mepɛ nkurɔfoɔ bi. Mehyehyɛ nkurɔfoɔ bi. Mehyehyɛ the brokenness heart. Mehyehyɛ nkurɔfoɔ a wɔn bɛpo wiase. Mehyehyɛ nkurɔfoɔ a wɔde wɔn ho nyinaa bɛto hɔ ama me agya Nyankopɔn. Saa nkurofoɔ no na Awurade se wɔhwehwɛ. Me nua wohwɛ me anaa wotie me? Yɛ mmɛbɔ yɛ timi nkeka deɛ Nyame nkaayɛ. Yɛ mmɛtena ha nka sɛ Nyame aka sɛ ne Nyame nkaayɛ. Yɛ mmɛbie YouTube channel sɛ yɛ bɛgye ho sika. Yɛ mmɛbie channel yi sɛ yɛ bɛfa so adidi. Deɛ Nyame aka, deɛ Nyame atwerɛ no, ɛno na yɛ ka. Deɛ Nyame abie yɛ ani a yɛ bɛhu, deɛ Nyame bɛbie yɛ aso a yɛ bɛte, ɛno ho adwuma na yɛ yɛ wɔ channel yi so. Na da bia meka sɛ wɔn a wɔ follow channel yi deɛ wɔnim deɛ Nyame yɛ, wɔnim adanseɛ a wɔn ankasa wɔdi, wɔnim sɛdeɛ yɛbie channel yi nkyɛɛ bosome mmienu pɛ, nanso wɔnim deɛ Nyame ɛɛyɛ wɔ nabrabɔ mu. Me nua, Nyame hwehwɛ nkurofoɔ wate, Nyame hwehwɛ obi de no ayɛ no adwuma, Nyame pɛ nkurofoɔ de wɔn ayɛ wɔn adwuma. Sɛ me ne wo mmienu yɛbɛbue yɛn mu a, sɛ me ne wo mmienu yɛbɛgya nneɛma bi, sɛ me ne wo mmienu yɛbɛbue yɛn akoma mu na yɛaka sɛ me ɛmfata me, ɛ, wei ɛnyɛ ɔno na ɛsɛ, ɛsɛ sɛ ɛfata no. Nyame nim deɛ ɛfata no. Nyame hwɛ akoma, wɔnhwɛ nipadua, wɔnhwɛ wo ho, wɔnhwɛ sɛ wei ho ɛfɛ, wɔnhwɛ sɛ wei ɔwa, wɔnhwɛ sɛ wei wɔwɔ sika, wɔnka sɛ wei wɔ kɔɔ sukuu, wɔnka sɛ wei n'education wɔ level no wɔ high, wei wɔ low. Akoma na Nyame hyehyɛ. Adwene na Nyame hyehyɛ. Sɛ awieɛ mmerɛ mu, yɛhu sɛ asɔfo no reyɛ adwuma no, sɛ awieɛ mmerɛ mu, yɛhu sɛ wɔn a wɔreprikyi reprikyi, wɔn a wɔreyɛ adiyifodwuma reyɛ, na sɛ still Nyame se wɔhia nkurɔfoɔ de wɔn reyɛ N'adwuma deɛ a, ɛnneɛ na me nua, asɛnsɛbɛ. Sane sɛ yɛ, generation biara wɔ wɔn a Nyame use wɔn. Da biara meka, generation biara wɔ nkurɔfoɔ a Nyame de wɔn yɛ adwuma.

Enti na midi kan kasa sɛ wɔmfa mfiri soro amma ammɛdom yɛn a, yɛrentumi nyɛ ho hwee. Deɛ ɛhia ne sɛ wobɛbue wo mu. Deɛ ɛhia ne sɛ wobɛgyae wo mu ama Nyame, na woaka sɛ, Wura, fa me korakora. Fa me yɛ deɛ wopɛ. Ɛno na afei Nyame no bɛba abɛtena akoma no mu. Ɛno na afei na Nyame no ɔbɛba abɛdi hene. Ɛno na afei Nyame no deɛ ɔno aka no, ɔbɛtumi ayɛ. Nyame rehwehwɛ nkurofoɔ awieɛ mmerɛ mu.

Generation nyame hwehwɛ me ne wo mienu wate Nyame pɛ me ne wo mienu wate Ohia me ne wo mienu akoma wate Ohia me ne wo mienu adwene wate Na wafa mu de ayɛ deɛ ɔno pɛ Na wafa mu de ayɛ deɛ ɔno aka Na wafa mu de ayɛ deɛ ɔno atwerɛ Na wafa mu de ayɛ deɛ ɔno pɛ sɛ wɔyɛ wɔ asase yi so Sɛ sɛdeɛ ɔborɔnsam n'ani abra wɔhwehwɛ nkurofoɔ Sɛdeɛ nkurofoɔ abue wɔn ho ama borɔnsam Saa na Nyame nso hyehyɛ nkurɔfoɔ. Borɔnsam deɛ wɔhyehyɛ nkurɔfoɔ a wɔnya bi ntɛm paa, wɔnya bi ntɛm. Saa na Nyame nso ɔhyehyɛ nkurɔfoɔ. So baako na ɛkuta yɛ no, ɛno Nyame pɛ, ɔbɔnefoɔ nso pɛ. Mene mmienu yɛ kra no, Nyame pɛ, ɔbɔnefoɔ nso pɛ. Enti ayi, ɔse ɔde owuo ne nkwa asi yɛn anim, yɛnhwɛ na yɛnyi baako. Ɛno na seesei ɛkɔ soɔ. Me nua, me ne wo a nka mɛ chuusu deɛ Nyame. Me ne wo a nka mɛ chuusu Nyame adwuma. Sɛ me ne wo mmienu a, nka mɛ bie me mu ama Nyame mmom de me ayɛ deɛ ɔno pɛ. End time no ɛnkyɛ na ɛba.

Nyame te soro hɔ a, ɔhwɛ wɔn a na n'ani a ne ne ɔresu. Ɔfrɛ wɔn, ɔdom wɔn adom, ɔma wɔn yɛ nsɛnkyerɛnne, ɔde wɔn twe akra na afei di adɛn? Ɔse me ba, mefrɛɛ no sɛ wo a, na medɔ no sɛ wo a, mekyɛ n'adomakyɛdeɛ.

Ntae mu. Nyame wɔ hwehwɛ nkurofoɔ. Bue wo mu wate. Bue wakoma mu wate. Gyaa wo ho wate. Fa wo ho ma Nyame wate. Som Nyame yie. Kyiri bɔne. Suro bɔne. Na Nyame deɛ waka no, ontimi mfa ho nyɛ. Na deɛ nkurɔfoɔ a Nyame ɛpɛ wɔn no, nso yɛ de kyɛ osi wɔn a, na Nyame mfa ho nyɛ. San sɛ Nyame frɛ wo a ɔno na ɛbɛyɛ adwuma no ɛnyɛ wo na wobɛyɛ. Me me te ha me nni mu kasa o. Nanso ɔkaa deɛ ɔde bɛhyɛ m'ano no na me nso mabɛka. Saa na ɛteɛ. Wɔfrɛ wo a wɔsesa wo kasaa, wɔsesa w'adwene, wɔsesa wo biribia, wo nhunumu, wo nneɛma a ɛwɔ nipadua no mu nyinaa wɔsesa no yɛ no foforɔ. Ɔno na ɛde wo bɛyɛ. Ɛnyɛ wo na wobɛyɛ, Ɔno na ɛbɛyɛ. Ɛnyɛ wo na wobɛfɔɔso, wontumi mfɔɔso wo ho, Nyame no na ɛde wo bɛyɛ. Baabi bia wowɔ a wohyɛ meɛ, bue wo mu wate, ma wo ho kwan wate, na bibi wɔ wo mu, nnepa bi wɔ wo mu, nnepa bi wɔ wo mu. Na neɛ Nyame, botaeɛ nti a Ɔde wo ba asaase so yi, Ontimi mma wo mfa nyɛ. Botaeɛ nti a woba asaase so no, Nyame ma no mfɔlfeele. Me nua, biribi hyɛ yɛn nsa. Adeɛ wɔ yɛn mu. Nnepa bi wɔ yɛn mu. Yɛmbue yɛn mu wate. Yɛmbue yɛn akoma mu wate. Yɛmbue yɛn adwene mu na deɛ Nyame aka no, wɔmfa yɛn nyɛ. Momfa nhyɛ ne ho animuonyam. Yɛ na Nyame pɛ yɛn o. Deɛ apora tete asɛe, deɛ na anidasoɔ nni mu no, deɛ wohyɛ wo ho na wokora wo wo nsɛ mfata no, wo na Nyame pɛ o. Wo na Nyame ɔyusu wo a, ɔte soro hɔ a na n'ani ankye. Yɛ na Nyame pɛ yɛn. Baabi bia wo a wo hwɛ me nyame nhyira wo sɛ aberɛ nyinaa wo gye berɛ na wo hwɛ me nyame nkɔ so a na wɔn dom wo wɔn kɔ so a na wɔn hyɛ wo den wase wɔn boa wo wate na wɔn hunu wo bie wo mu na wɔn nyame wo bie wo mu a nyame bɛ mo wahunu yie na wo bɛtumi asom no wɔ kronkron mu na wɔtumi yɛ tena asase so adi bɔne so na wo wuo akyi no wɔankɔyɛ ɔyɛrɛ aba Nyame nhyira wo na wɔnka wo ho wɔ baabi a wowɔ biara wɔ Jesus din mu nti, amen.